Salam dostlar! Bu günki wideomyzyň temasy Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň iň soňky hökümdary Soltan Sanjar hakynda. Eger bu wideo göwnüňize ýarasa laýk goýmagy ýatdan çykarmaň. Türkmenistanyň sanatoriýasy Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň taryhy taýdan ýüze çykmagynda örän uly ähmiýeti bolupdyr. Seljuklar bir müň kyrk njy ýylda Gaznaly döwleti bilen bolan Daňdanahal söweşinden soň musulman türkmen döwleti hökmünde taryh sahnasyna çykdy. Onunjy asyryň ortalarynda Merkezi Aziýada ýaşaýan yslam dini kabul eden oguz taýpalary türkmen ady bilen tananypdyr. Türkmen sözüniň manysy hakynda esasy iki düşündiriş öňe sürülýär. Olardan birinjisi türk ady bilen farsça man, ýagny manen sözleriniň birleşmeginde türke mezeş diýmekligi aňladypdyr. Mahmyt Kaşgary hem öz eserinde munuň bilen baglanyşykly bir rowaýaty ýazypdyr. Mundan başga-da türkmen sözi türk iman, ýagny Iman eden türkler manysynda eýranlylar şaman oguzlardan musulman bolanlary tapawutlandyrmak üçin ulanypdyrlar. Beýik Seljuk türkmen döwletiniň resmi dili parsça bolup, hanedanyň we goşun dili türkmençe bolupdyr. Seljuk döwletinde parsça esasan hem resmi we döwlet dili hökmünde ulanylypdyr. Seljuk saltanaty oguzlaryň, ýagny türkmenleriň kyrk taýpasyna degişli bolupdyr. Sanjaryň kakasy soltan Mälik şa, atasy bolsa soltan Alparslan bolupdyr. Sanjaryň ejesi asly gyrnak aýaly bolan Täjeddin Seferiýe bolupdyr. Sanjar adynyň dakylmagy hakynda birnäçe garaýyşlar bar. Taryhçy Aly ibnül Esiriň ýazmagyna görä, Sanjar adynyň onuň doglan ýeri bilen baglanyşykly bolandygyny aýdýar. Emma muňa garamazdan Mahmyt Kaşgary Diwan-ı Lügat et-Türk eserinde bolsa Sanjar sözüniň türkmen dilinde Sançmak, ýagny saplamak sözünden emele gelendigini ýazypdyr. Sanjar çagalygynda çiçek keseline duçar bolup, onuň ýüzünde gorkunç ýara yzlary galypdyr. Soltan Mälik şanyň ölmegi netijesinde Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň içinde özara gapma-garşylyklar ýüze çykyp başlaýar. Mälik şanyň aýaly Türkan hatyn soltanyň kiçi ogly Mahmyt ikinjini tagta geçirýär. Mälik şanyň uly ogly Berkýarygyň soltan bolmagyny isläp, ony goldaýanlar Berkýaryk bilen bilelikde Reý şäherine gelýärler. Hem-de bu ýerde Berkýaryk soltan yglan edilýär. Berkýaryk we Mahmydyň arasyndaky söweş bir müň togsan üçünji ýylyň on ýedinji ýanwarynda Guruçyrt diýen ýerde bolup geçýär. Gazaply söweşiň netijesinde Berkýarygyň goşuny ýeňiş gazanýar. Alparslan dogany tutuş Siriýa topraklaryndaky Şam we Halap şäherlerini ele geçirip, Siriýa Seljuk döwletini esaslandyrýar. Tutuş munuň bilen hem çäklenmän, öz döwletini giňeltmek maksady bilen Berk Ýarygyň eýeçiligindäki ýerlere ýöriş edýär. Bir müň togsan bäşinji ýylyň ýigrimi altynjy fewralynda Re şäheriniň ýakynlarynda Berk Ýaryk we Tutuş arasynda gazaply söweş bolýar. Bu söweşde tutuş ýeňilýär we öldürilýär. Netijede, Beýik Seljuk Türkmen döwletinde ýeke-täk soltan Berkýaryk bolýar. Sanjar ýaşlygynda öz agasy Berkýaryga döwlet işlerinde kömek etýär. Ol öz gazanan üstünlikleri we döwlet işlerinde ýetiren uly işleri üçin Horasana mälik edilip bellenilýär. Soltan Berkýaryk aradan çykandan soňra onuň ýerine geçen beýleki agasy Muhammet Tapar bilen hem gowy gatnaşyklary ýola goýýar. Sanjar esasan hem döwletiň gündogar sebitindäki ýerlere gözegçilik edip, bu ýerlerde Seljuk türkmen döwletiniň häkimiýetini güýçlendirmek üçin uly işler alyp barýar. Bir müň bir ýüz on sekizinji ýylyň on sekizinji aprelinde Soltan Muhammet Tapar aradan çykandan soň, Onuň ýerine kiçi ogly Mahmyt tagta çykarylýar. Şol bir wagtyň özünde Sanjar hem özüni soltan yglan edip, soltanlygyny halyfa tassyklatýar. Sanjar Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň ýeke-täk soltany bolmagy üçin Mahmyda garşy göreşmeli bolýar. Bir müň bir ýüz on dokuzynjy ýylyň on dördünji awgustynda Mahmyt we Soltan Sanjaryň arasynda Sawede bolan söweşde Sanjar ýeňiş gazanýar. Söweşden soňra ylalaşa görä, döwletiň günbatar bölegindäki ýerler Mahmyda berilýär. Şondan soňra Beýik Seljuk Türkmen döwletiniň hakyky hökümdary Soltan Sanjar bolýar. Soltan Sanjar döwletiň merkezini Yraky Ajemiden Horasana geçirip, Merw şäherini paýtagt edip belleýär. Soltan Sanjar uzak wagtlap tagt ugrunda göreşler sebäpli gowşan türkmen döwletini täzeden dikeltmegi başarýar. Emma bu ýagdaý hem uzak wagtlap dowam etmeýär. Halyf Müsterşit bilen dildöwşük guran Mahmyt Sanjara garşy gozgalaň edýär. Muny eşiden Soltan Sanjar goşunyny jemläp, Mahmydyň üstünde ýöriş edýär. Bir müň bir ýüz otuz ikinji ýylyň ýigrimi altynjy maýynda Dinewar söweşinde Soltan Sanjar ýeňlişe sezewar bolýar. Mundan başga-da Sanjar bir müň bir ýüz otuz altynjy ýylda gaznalylar. Bir müň bir ýüz kyrk birinji ýylda Horezm aýaklanmasyn basyp ýatyrýar. Şol ýylyň özünde gaýrymüslim bolan garahytaýlardan, ýagny hitanlardan Garahanyň döwletiniň ýerlerini goramak üçin Samarkandyň töweregindäki Katawan sähralarynda bolan söweşde Sanjaryň goşuny ýeňilýär. Bu ýeňliş soltany musulman we hristian dünýäsinde hem abraýyny gaçyrypdyr. Hatda soltanyň ýeňlişinden peýdalanan Horezmşa atsyz Horasanyň paýtagty Merwe hüjüm edip, döwletiň barja hazynasyny toplap alyp gidýär. Paýtagta gaýdyp gelen soltan Sanjar gahar dönüne bürenip, atsyzyň üstüne ýöriş etmäge taýýarlanýar. Soltanyň Horezme ýöriş etjekdigini eşiden Horezmşa atsyz söweşe girmäge guwy çatmandyr. Atsyz täzeden soltana baglylygyny ýemin edensoň, soltana bolan sadakatyny görkezmändir. Soltan Sanjar bolsa Horezmşa atsyzyň baglylyk ýemini etdirmek üçin meşhur şahyr Edip Sabyry ilçi hökmünde ugratýar. Atsyz ýene-de soltana hormat goýmak ýerine iberilen ilçini hem öldürtýär. Soltan Sanjar bu habary eşidenden soň, dessine goşunyny jemläp, Atyzyň üstüne ýörişe ugraýar we öz goşuny bilen Horezmiň paýtagtyna ýakyn bir ýerde çadyr dikip, söweşe taýýarlanýar. Atsyz bu gezek hem söweşe girmekden boýun gaçyryp, Soltan Sanjara ilçi iberýär we soltanyň ony bagyşlamasyny isleýär. Soltan Sanjar hem ony bu gezek hem bagyşlaýar. Beýik Seljuk Türkmen döwletinde Soltan Sanjaryň döwründe Seljuklar we Oguzlar arasynda gapma-garşylyklar ýüze çykypdyr. Bu wakalar şeýleräk ýagdaýda beýan edilýär. Beýik Seljuk Türkmen döwletine degişli Balh welaýatynyň häkimi Imadütdin Kamaç oguz taýpalarynyň köplük bolup ýaşaýan ýerlerine, Ýyllyk ýigrimi müň goýun salgyt almak üçin salgyt toplaýjylary ugratýar. Oguzlar bolsa bellenen salgyt möçberini artdyrylypdyr diýip, salgyt tölemekden boýun gaçyryp, şol ýerde salgyt toplaýjylardan birini hem öldürýärler. Şondan soňra seljuklar we oguzlar arasynda gapma-garşylyklar hasam ýitileşýär. Soltan Sanjar Kamajy oguzlaryň ýaşaýan ýerlerine gözegçilik etmek wezipesine belleýär. Kamaç bolsa, oguzlary bolan gazabyny içine sygdyryp bilmän, öldürilen ilçiniň bedelini soraýar. Oguzlar bolsa hiç hili bedel ödemegiň ýerine Söweşmegiň tarapdary bolup, taýýarlyk görüp başlapdyrlar. Kamaç goşunyny jemläp, ogly Ebubekiri hem ýanyna alyp, oguzlaryň üstüne ýöreýär. Oguzlara jeza bermek üçin giden Kamaç we onuň ogly Ebubekiriň goşuny ýeňlişe sezewar bolýar. Bu habary eşiden Soltan Sanjar dessine oguzlaryň üstüne ýöriş etmäge karar berýär. Oguzlar bolsa Soltan bilen söweşmek islemeýändigini, Oňa tabyndygyny bildirip, soltany bagyşlamagyny isläp ilçi iberýärler. Soltanyň huzuryna baran ilçiler öldürilen adamlarynyň bedelini ödejekdigini aýdyp, bagyşlamagy üçin soltana ýalbarypdyrlar. Şol wagt oguzlar tarapyndan öldürilen Kamajyň agtygy Mueýýet Aýaba olary bagyşlamagyň ýerine, soltany söweşmäge razy etýär. Bir müň bir ýüz elli üçünji ýylyň mart-aprel aýlarynda bolan söweşde Soltan Sanjar ýeňilýär we oguzlara ýesir düşýär. Oguzlar bütin Horasany ele geçirip, Merwe ýerleşýärler. Oguzlar Soltan Sanjary Merwe getirip, üç ýyl ýesir edip saklaýarlar. Soltan Sanjary ýesirlikde wagty gündizlerine tagta çykaryp, Gijelerini demir kapasa salyp goýardylar. Bir müň bir ýüz elli altynjy ýylda Sanjary ýesirlikden Mueýýed Aý-Aba halas edýär. Şondan soňra soltan Jeýhun derýasyny geçip, Termiz galasyna ýerleşýär. Indi soltanyň öňki haly galmandy. Soltanyň ruhy çökgünlige ugramagy kulunç keseline duçar bolýar. Soltan Sanjar bir müň bir ýüz elli ýedinji ýylyň sekizinji maýynda aradan çykýar hem-de onuň üçin bina edilen mawzoleýinde jaýlanýar. Soltan Sanjaryň aýaly Türkan hatyndan iki gyzy bolupdyr. Olaryň ikisi hem garyndaşy bolan Mahmyt II-ä durmuşa çykarylypdyr. Soltan Sanjaryň ogly bolmansoň, Soltan Mesut Demrekiň dul aýaly we Gürjüstan şasy Demetre I-niň gyzy Rusudana öýlense-de, bu aýalyndan hem hiç hili çaga bolmandyr. Soltan Sanjaryň ölüminden soň, Horasan we Mawerennahr Horezmşalar döwletiniň eýeçiligine geçýär. Soltan Sanjaryň mazary Horasanda, ýagny häzirki Türkmenistanyň gadymy Merw şäherinde ýerleşýär. Bu mawzoleý bir müň iki ýüz ýigrimi birinji ýylda mongollar tarapyndan ýykylýar. Soltan Sanjaryň mawzoleýi Sowet Soýuzy dargandan soňra Türkiýe döwletiniň kömek bermegi bilen abatlaýyş işleri geçirildi hem-de iki müň dördünji ýylyň iýul aýynda syýahat etmek üçin açylyp berildi. Hawa dostlar, bu günki wideomyz şundan ybarat. Soltansajar hakynda bilýän zatlaryňyzy